जाड़ है, समय छै लता कपड़ा के जरूरी छै एक कट्ठा जगह जे छै से बेच लै छियै बढ़िया बढ़िया कॉमेडी वीडियो सब सबसे पहले देखबाक लेल सब्सक्राइब करू ई यूट्यूब चैनल मैथिली भगजोगनी संगे बेल आइकन पर सेहो क्लिक करू कोना गेलियै बुढ़िया कतऽ चलि गेलै हाँ, की छियै ए आबै छी चल कथी कहै छी कथी केले बुढ़बा बुढ़िया थाने जे कतऽ गेलै रे कागज पेपर लए कऽ गेलै चल न तऽ चल न तऽ ओकरे पछाडि चल त कतऽ गेल चल ना अंकल आउ ने जल्दी जल्दी हम विदेश से आयल छी हमरा सोते अथी टाइम नहि छै फुर्सत नहि छै जे कहै छी अहाँ जे छै से चोरा के जे बेचबै जे छै से अथी अथी करू चलि जाउ हँ हमहूँ जे एलियै यऽ हँ। हमरा जगह जे छै से आइ कोनो हालतमे जमीन पास करा ला तू हँ। है ने देखै छह कते बड़का किता जे छै से दूटा टाल देखह गहूँम देखह कते बढ़िया छै तू कथी बेचै छौ देखलहन बेटा पुतहु सब की सब केलक कुछो ने हम धन माल राखबै सब संपत्ति एकरा नामे जे छै से हम पास कर कते बेचै छियै हमर तऽ सोच रहै जे हमरा तऽ रिस रहै जे बेच ले हँ। लेकिन आब करबै की बड़ा दिक्कत भेलै पैसा कौड़ी नहि छै हँ। जाड़ समय छै लता कपड़ा के जरूरी छै हाँ। एक कट्ठा जगह जे छै से बेच लै छियै एहिमे से एक कट्ठा एक कट्ठा हम तऽ बेच ली की आ बुआ फेर ओ मौगी सब देखतै ने ओने से ओहि खातिर तऽ पाछू मे बोले रहियै जकरा संगे बात करबै आ ई धाइ सना जमीन जाके पास करा ए, के लेतै जमीने वाला फाइल छियै हँ लाभ लियो अंकल कागज हँ लाभ लिअ कहाँ देखियौ देख कहाँ? लहल लाल पुर्जा हम तऽ ओते नहि दिए सकबै जते कहलियै रे हम पाँच लाख पाँच लाख रुपया दए देबै नहि हमे ई कहलियै हाँ। जे रोडे कता के जगह जे छै से तोरा दए देबै एक कट्ठा तऽ दस लाख टका दहन नहि पाँच लाख रुपया अंकल दिए सकबै दस लाख बेसी भए गेलै तऽ तब ई रोड कता के नहि हेतै ई पछिला जगह लिअ अंकल पाँच लाख रुपया दिए सकबह विदेश से एलिए घर तर बना लेलिए पैसा हम्म। जैसे नहीं है बेसी पाँच लाख रुपया ला ला आ काम कर तब तो, तो काम से पैसा के अपनो के जैसे जरे रह की करबे देबे पाँच लाख में एकरा जगह आगू के जमीन देबे पाँच लाख में कुछ ले दे दी सुन लिया बाबू की भए रहल छै की भेलो का कहाँ बाबू कथी छै लालपुर जा छिए लालपुर जा के कथी करबी

व्यवस्था लगबै छियै जगह देबऽ तऽ। लगबै छै तोरा जखनी ने तखनी हम सब पैदल जेबे देबै जे जगह बेच- बाजार जाइ छियै ने हम अते सन के नहि छी अंकल पुतोह के हमरो छै अं- घर में जे माय बाप छै अंकल पापा छै तऽ हम कहाँ ओते अथी करै छी एना के केलकऽ से बात कनिया बुझऽ बेटा सब जे छै से दूटा घर में नहि छऽ आब एहिठिना हम दसटा लोग ले जाय आबै छियऽ तऽ आब जे छै से ई सबके पैसा मांगबै देतै तऽ नहि सकतै आ बेटाके कहै छियै तऽ ओतऽसँ टाका नहि पठबै छै

ना फाट फाट लेबन त की का छोड़ दिया ताहि दुआरे हम जगह जे बेचै छी जमीन बेच के हम की करबै लता कपड़ा भेटबे कर छै खेनाइ खर्चा भेटबे कर छै हम एते मेहनत से किन लिए त उ कथी जगह बेचबै नहीं बेचबै जगह ज- जगह कहै छै जे नहि बेचबै ठीके बात छै ताहि दुआरे हमरा सिरक चाही बूढ़ भेलियै दुनू गोड़े जाड़ होइ छै हमो का से पुआर बिछा के सुतै छी कमार में अगर हम चिया कदा से इनका दबे तोरा ए, और के तेरी तो के- अखनी जवान जान छ जाड़ नहीं है छ हमरा और का जाड़ है दोनों बाबूजी कह दी थी यहाँ के जमीन जमीन नहीं बेचना हेते यहाँ के सिर चाहे की चाहिए जे हेते हम सब देब जे हेते से अभी कमले हेते कमले देब भेले न किन जे बेचे के नहीं छे ए अखनी जे छै जे केहन रास्ता से बजले ठीके छै हमरा सिरक दबह कमल दबह कोनो बात नहि लेकिन हमरा सबके

लेकिन हमरा जे छै से ई बात तऽ बुझल छै जे चारू धाममे कते टाका लगै छै तऽ हमरा चारू धाम करै लए हमरा से टाका हमरा अहाँ कहत हमरा सबके कहतियै ने अखनी जे यल है ये रोकै लए कते टा जबरदस्ती कर एकटा जमीन लै वाला आदमी के जे छै से तो अहाँ अखनी एहिठिना बेजत कए देलह लेकिन एहिठिना तोरा आरके एते अधिकार पुगलह हैं जमीन हम अपना कीन के अरज के रखने छिए हम अपना सुख के वास्ते हम तीरथ करे के वास्ते हम अपन जमीन बेचबे ताहि के लेल जे छै से एहिठिना तोरा सबके चलि आयल हँ नहीं बेचा देबो जमीन तब नहीं पूरा पिलसिंग भेटे छो ना तैया के तीरथ छु ए बोल के हेतै हाँ नहीं बाबू से बात नहीं हम सब अहाँ के धिया पुता छी कि नहीं छी कहू ता

और एठमा से जायज खुला देते तो कर्जा करके दे दे पठे ना तकरा तीन पैसा जे दे छी त हमर जगह बेचिए हां गो लौका बाबू टका गो। लौका देल के कल का बा हमहू घर पठा बताबो लौक टका लगा भाग गेले वो अपने बड़ा में भाग गेले टेंशन से अखरा टका टका मो ठीक से बेचते ना टका से नहीं पुगे छकरा नहीं अपन पुगै छै। बेचते ना तो अपन सेट हमार हिस्सा फाट कर दिया अपन जे मने से से कहो मगर जमीन फैस के तोरा और के हि- हक हिस्सा ले के अधिकार छ हमरा संगे का कका बेटा पुतौ नै छ अखनी वो अधिकार अंश ले के अधिकार तोरा नहीं छे माय बाप के काम छे खुशी से संपत्ति जे छे छे जे रहले से दे देने ओकर छी लेकिन अखनी जमीन बेचे छे तीरथ जाय छे से ए रोकि देलक। बाबूजी तीरथ जाए के लागी जमीन नहीं बेचे के जरूरत छै बुझलियै

बुढ़वा बुढ़िया दुनू के अंत नहीं लागे देबू ले चल जा कतऽ जाइ छी ततऽ जेबै से देखैत रही हमरा रे कते तक में पहुंचे छी आ कते ठीके तक छै आइ ने आबि कऽ झोल उठा दल एकटा बात तोहाँ दुनूटा पुतहु छ कान खोलि कऽ सुनि लए आइ जँ दुख देलहा तब जमीन बेचै लए आयल छलियै लेकिन तोरा सबके अगर सुख देबह एक गिलास पानि देबह कए कऽ खाय लए देबह तऽ ठीके छै आ नहि देबह तऽ हम जमीन बेच देबे टा करबह तोरा सब बुद्धि रोकल नहि हेतह कानून नहि बुझै छ हमरा अगर ओहि प्रेम से जे छै से एक गिलास पानी देलह सुख देलह तऽ धन माल तोरे आओर के छियै आ नहि देलह तऽ हम जमीन बेच देबे टा करबह से तोरा आओर के जानह ला सुनली की कहै छी हमरा भाइ तेरी ले आब दुनू टा बा हम तऽ कुछो नहि कहै छी मिल कर रहे पर अखनी जे नहि चटना हल्ला कऽ चल नहि दौड़ बरदा के आबै छी हैं अखनी जमीन बिका गेल रहो कतऽ रहती कतऽ खेती हैं हे छोड़ न देख लेली न भए गेलै न कतऽ दे क्या सब आइ पारा तक जाके ध्यान रखैत रहिए लेकिन हे आब मिल कर रही हम कहि देलियो मिल कर आबै अखनी बिका के देतो तऽ कोन मिल कर रहती ले चल हम देखियो न की करै छै चल ओ तऽ फोन कर के अपन बुझतो